Chibai leh vek ule vawiina kan pawm zir tur chu chu aw chawm ti nia. He pawm ziak tu chu John Keats a ani. John Keats a chanchin tlem te han sawi lawk ila. John Keats a hi romantic poet a ni a, tin a thil ziah dang lar zual deuh te chu odd on aggression a han tih te, Ode to a Nightingale tih te, Endymion tih te a ni. John Keats a hi kum sawmhnih panga mi lek niin tuberculosis vangin a boral a, amah erawh chu a thih hma hian pawm tam tak a ziak hman a ni. A hmasa in a bu chhung kan luh hma in Ode chu eng nge ni tih hre lo kan lo la awm takin kan han sawi fiah lawk ang a. Ode hi poem chi khat a ni a, He poem, hetiang poem leh poem dang dang lamna chu awtah chuanin a ziaktu khan mihring emaw eh nunna nei lo object dang te kha a celebrate a, an chanchin emaw a ziak thin a. Khatiang ang kha poem ah chuan ode kan ti a ni. Ode chu autumn hi chang thumin then a ni a, chang khat theuhah hian tlar sawm pakhat theuh an awm a, tin chang tin hianin sawi tum hran theuh a nei ve bawk a. Chang khatna, tlar khatna leh tarhnihna ah chuanin poet hianin Autumn chu a thian tha tak ni nen an thawh rim zia a rawn sawi a, an pahnih a an hnathawhna chuan. Rah tha tak chhuahin thlai te leh thei te an rawn rah tir a nih thu a rawn sawi a ni. Tin chang khatna, tlar thumna leh tlar lihna ah chuanin Aw tam chu a thian tha tak ni nen, rim taka thawkin thlai zam te chu an rah tir a, par te an rawn chhuah tir bawk a nih thu a rawn sawi a. Tlar ngana leh tlar rukna ah chuan. Ni leh aw tam te an hnathawh a ropui em avanga thei chi tin reng rawn rah thu a rawn sawi a. Apple te pawh a kung leh a zar uai hnawp khawpin an lo hmin phah tih a sawi a ni. Tlar sarihna leh tlar riatna ah chuanin um ei chi te leh thlai dang te pawh an rawn rah tir thu a rawn sawi a tin thei pilsak te pawh an rawn rah tir a a chhung a thei thlum tak an rawn siam tir a nih thu a sawi a tlar kuahna ah chuan in pangpar kuh mum te pawh a rawn to tir a chu chuan in ihh khuai te lo-- Tipin, chu chuanin Poland pangpar chi te a theh darh tir thu a sawi a, tin tlarsawmna leh sawm pakhatna ah chuan, Autumn chu khuai te nuam taka a siam avang leh an buk te pawh khawi zu a a luan khah tir avangin nuam an tih em em thu a sawi a, tin khuai te chuanin Autumn chu reh lo turin an duh ang tih a sawi a ni. Tlar sawm pahnihna chang hnihna ah chuanin heti hian a sawi a, Tuin nge i hnathawk chu i hnathawh chu hre lo teh lul ang a ti a, chang hnihna tlar sawm pathumna leh tlar sawm nghana inkara a thusawi chu hetiang hi a ni, Nang chu chhuatah i thu a. I thutna chu, i thutna chhuat chu buh sengna in a ni a, tin thli fim lo tleh chuanin i sam chu a len a. Buh si thli ina a len sawn ang mai hian i sam te chu a len siau siau a ni, a ti a. Tin tlarsawm parukna leh tlarsawm pasarihna ah chuan. Buh leh thlai i seng lai te chuanin i lo muthlu leh thin a. Buh kara popi par te avang chuanin i mut a chhuak thei hle a. Chuvang chuanin mi tu pawhin i muthlu an lo hmu thut thei che a, a ti a. Thar sawm pariatna ah chuan chutiang a i lo muthlu ta a nih chuanin thlai i seng vang te chu tu in nge seng ta ang, a ti a. Thar sawm pakua na leh sawmhnih na ah chuan heti hian a sawi a. Chang chuan nang chu mi ina thlai an seng tawh hnu a an seng bang lo la awm lo seng tu hi i ni a tin umm chung thlai i seng tawh te chu em ah i phur a em teh ah khan basket a nia em tak chu ni lo mai thei a mahse mizo ina kan neih ve ang chu em kha ni deuh mai ta a. Chu i thil phurh chu lui te chunga kan a ngaih avangin fimkhur takin i kal thin a. Tlar sawmhnih pakhatna leh hnihnihna ah chuan heti hian a sawi a, Nang chu apple khawlin a a tui a sawr muang chang a, a sawr i lo nghak ang hianin nang chu i taima em em a, i dawh thei em em a ni, a ti a ni. Tlar sawmhnih pathumna leh Hnihlihna ah chuan heti hian a sawi a, Autumn, lungngai re re suh nang ma pual a, rimawi i nei lo emaw i intih khan i nei reng a nia. Chal te, season dang tena rimawi an neih kha awt re re suh. Nangina rimawi i neih ve chu van. Senno phut mai chhum tlem te ina an pawlh. Chumi hnuaia thlawh hma lo awm chu a ni a. Sawmhnih pasarihna leh hnikuahna ah chuan i rimawi chuanin rannung te tak te te, lui kama thing to te ruala thlawk thin ang. Kha, khang nungcha te ngei Shamri kha a ni. Ti a, tlar sawmthumna ah chuan in. Mawi chu tlanga beram te ba ang hi a ni bawk a. Tlar sawmthum pakhatna leh thumhnihna ah chuan. Rimawi chuan huana perh pawng te leh sava hram te a huam tel a, a ti a. Tlar sawmthum pathumna ah chuan. I rimawi te zing ah chuan sava a rual a thlawk a, van dum pawl ruih mai a thlawk rual a zai rual thin te a huam tel a ni, a ti a. Kha zawng kha a bu chhung chu a ni a, tunah chuan word meaning ah kan lo kal tawng a, a pakhat na ah chuan close bawsawm friend tih a ni a, hemi awmzia chu thiantha tak tihna a ni. A chuan Thatch Eve Strand tih ni a, hemi awmzia chu thlai zam, inchungah khan thlai an zam a, chumi chu a rah tihna a ni a. Kan hriatthiam theih danah chuanin inchung velah emaw ih in te, in te tih ila shed kan tih bungrua vel kan dah thinna ang chungah khanin grape lo zam ta se kha, grape kha rah ta se chutiang chu a ni deuh mai. A pathumnaah chuan maw zat-- Cottage cheese tih a ni a zah chu cottage cottage chu kan hre theuh ang a ehh cottage bulah khan thing a awm a chu thing chu moss in a khat vek a ni moss kan tih hi mizo te chuan arsi ek kan tiin ka hria umm englo tlem a khaw pawn deuh hlek a lo awm thin a ni ta ih moss hi chu pollution tlem nahah hian a awm thin a. khawpui lian deuh deuh ah chuan in moss hi hmuh tur awm lo mai thei a ni pali na ah chuan brim thuther clamicales tih a ni a hemi awm zia chu khuai buk kha khawi zu in a khat vek tih na a ni a panga na ah chuan farrow tih a ni a farrow kan tih chu imm-- huan kan lo nei ta a emaw lo khatah khanin ih thlai phunna tur bik kha a awm ta a duh duh naah khan kan pawngpua phun tawp lo a a len teh teh in awmze nei takin kan phun thin a kha kha faro tih chu a ni a paruk naah chuan cleaner tih a ni a cleaner chu mi-- mi ah midang thlai seng sa emaw an buh seng tawh sa zinga seng bang an lo awm a lo la khawm tu kha a ni a a pasarih na ah chuan fume of poppies tih a ni a chumi chu poppy rim tih na ni mai poppy chu pangpar chi khat a nia eh a rim emaw amah kha a ruih theih a. A pariatna chuan lei den tih hi ni a, chumi awmzia chu thil eng emaw ni rit ina a delh tihna a ni. Pakuahna ah chuan Cedar Press awmzia chu Apple tui sawrtu khawl tihna a ni. Sawmna ah chuan Songs of Spring tih ni a, hemi awmzia chu Spring chhunga nungcha tena na emaw nature ina thawm a siam hrim hrim sava shamri te thlithawri te khatiang etc etc ka ang ho ka songs of spring chu ni mai sawm pakhat na ah chuan bare clouds tih a ni a hemi awmzia chu ni a tlak dawn avanga chhum rawng chi hrang hrang lo awm ang kha a ni mai nihna ah chuan soft dying day tih a ni a hemi awmzia chu-- Zawi muanga ni a tlak dan a sawi na a ni. Sawm pathumna wailful choir a nia. Hemi awmzia chu insects te khanin ni ta tur kha an duh lo a, zan alo thleng tur kha an duh lo a, an hram ri tih na a ni mai. Heta insects a sawi hi chu nets an ni zawk deuh mah mah. Pali naah chuan river saloes tih a ni a, hemi chu eh lui kama thingkung chi khat a ni ta-- a ni ta. Salows kan tih hi willow kan tih nen hian a inang a ni. Kum pangana ah chuan treble soft tih ni a, hemi awm zia chu eng nge mawni ri ki sang deuh high pitch deuh ang kha a ni. Sawm paruk na ah chuan swallows pali na nen khan confuse loh tur a nia. Sawm pali na kha chu salo a nia tuna mi hi chu swallow. Swallow chu sava chi khat a ni a. Ehh. A tangpuiin a pawl rawng deuh an nia te tak te che rang tak tin an pem kual fo thin a ni. Mi tam tak chuanin Swallows te hi vanneihna leh thil tha thlentuah an ngai thin a ni. Video hi a sei ang reng tawh a, mahse kan han ti ta sa sa a theme chungchang kan sawi leh lawk ang a. He poem-a theme thenkhat te chu Celebration of Autumn, Autumn nawmzia leh that zia a sawina te a ni a tin nature power powerful power powerful zia hun kalchak zia te ahh thihna leh nature a rawn in kung kaih dan te a ni ta a tawp ber na tan chuan romantic poet ho chanchin tlem te kan han sawi ang a romantic poets ho chuan nature an ngaisang em em a thil-- Mihringin a kan siam chawp ang chi ni loin amah a lo awm nature kha an dah pawimawh a an dah chung nung em em a tin mimalah leh imm spirituality ah hian an in uh focus em em a entirna mipui tam na deuh ai te chuanin mahni te a awm tleuh tleuh theihna ang kha an thlang zawk fe a nih chu a dawt leh ah chuanin mihring hi-- va dah chung nun viau ang khan tum lo a, an nihna ang tawp a en kha anmahni ngaihdan chu a ni ta. Tunah chuan personification hi an dah pawimawh, an ngai pawimawh em em a, an pawma te pawh hmuh tur a tam a, chuan a tawp ber naah chuanin idealisation of women tiin a ni a, hei hi women kher lo pawh Thil reng reng hi an idealize nasa em em a chumi awmzia chu an duh dan leh ni tura an duh dan anga lantir ang kha entir nan hringnun hi khawpui nun ni loin thingtlang nun ni vek se mi zawng zawng hi thingtlangah thlamuang takin fal deuha awm ila tih ang chi kha a ni mai. Chuan khati khan chu aw tum chu kan ti zo tawh a he video te min lo en sak a min lo like sak a. video dang te pawh min lo like sak a min lo comment sak thin avangin ka lawm em em a tin imm video dang te pawh cover leh zel kan lo tum ang a chuan he video hi in lo hlawkpui ngei ka beisei a chuan ka lawm em em a ni.